Ahee ahee ahee Matsonga Machangana na mi xeweta hinkwakunkwaku kwala mi nga kona na mi xeweta n'wina mi nga le Joni ka Malamulele, Phalaborwa, Thohoyandou, Elimi na vo Bungeni na Giyani na Tzaneen hinkwakunkwaku la mi nga kona Matsonga ma ka hina mi la swaka coko na mi xeweta hina hi vinyi va T_V Matsonga ma ka hina ni la ku ta mi xerhela nyana mhaka yin'wanyani ni nga yi vona hi yin'wani ya ti-artist ta Xitsonga ni la ku vulavula hi Solly Makamu Solly Makamu G_one Solly Makamu.

Soli makamu u tlharihile mindzisa luya, Soli makamu u tlharihile matsonga ma ka hina hi swona swi nga ta n'wi endla ku a last-a nkarhi wo leha a music-ini wa Xitsonga kumbe a tshama a kha a trend-a music-ini wa Xitsonga vanhu va tshama va kha va n'wi tekela enhlokweni every time you know why, number one Soli makamu u na u na u na switori leswi a swi humesaka leswi swa swa Mafenya brothers. Laha ndzeni ka ka switori leswiya swa Mafenya Brothers u va a kha a tlanga tinsimu ta yena Solly Makamu laya na tin'wana na tin'wana ta ti ta tinsimu ta le Mozambique na ta ti gospel na tin'wana na tin'wana but ku na tona tinsimu leti a ti tlangaka laha and by so doing that Solly Makamu u va kha a promoter music wa yena hi ndlela yin'wani laha ndzeni ka ka tinsimu letiya se swi komba ku tlhariha ka Solly Makamu sweswo swi endla ku hi ndlela yin'wani u va a kha a promoter nsimu ta yena. hi ndlela n'wi a hi hi le sayitini rin'wana a va ka a promoter na yena xitori xexa a va ku a xi act-ini kumbe lexiya xa Mafenya Brothers na van'wani va lava a va ku a kha a act-a na vona number two Solly Makamu i clever too much you know why I'm saying this Solly Makamu a tlanga music wa ti katara ku sunguleni ni vula ku sunguleni luwa wo. wo fambela na vo na na vo Oscar Makamu na vo va Mathswa Bemuda na vo Mayanda na vo Xindendef a tlanga lowo tanihi a Solly Makamu no forget Makhahlele loko u ri ku ma wu tsundzuka lowa tikatara lowuya and then ku fika nkarhi wun'wani ku fa ku ta music luwa wa electro lowuya and then nga ku ni tshame ni swi vula na kwala ka channel yaleyo vana swa ka Chauke T_V loko ta music luwa electro lowuya. so le makaya a shift a ya ka music wihi lowa wa electro a suka ka music lowa tikatara hi ku vona ku vanhu vo tala se va yingisela music wa electro loko a shifta so le makaya a tlhela a fika na kona ku yena a fika a endla njhani a fika a tana leswi va swi vitanaka innovation innovation i ku cinca i ku i ku endla xilo xo fana na lexi van'wana vanhu va xi endlaka mara u xi endla hi ndlela ya wena u ri one ma swi twisisi kumbe u swi endla hi ndlela yintshwa hi leswi solo makamba a nga fika a swi endla music wa wa solo makamba u tlanga electro mara loko mo wu yingisela kahle a wu fani na na ti-electro music ta vanhu van'wanyana hi mhaka ku yini solo makamba u tlharihile hi swona swi nga ta n'wi endla ku a a a a survivor nkarhi wo leha musicini wa xitsonga hi mhaka ku leswi a a swi endlaku u endla swilo swa yena a ri yexe number three solo makamba u na u famba na minkarhi ne. u na YouTube channel so ka YouTube channel leyi ya Solly Makamu vanhu vo tala sweswiwani hi hanya ngopfu ka social media hi hanya ka internet vanhu vo tala hanya ka Facebook hi hanya ka WhatsApp loko nghena ka WhatsApp u ta vo link yin'wana ya Solly Makamu a yi uploadini Solly Makamu kumbe van'wani va yi uploadini nghena ka TikTok nkarhi wun'wani u ta fika u n'wi kuma misalo ya Solly Makamu la ka TikTok ku ri ka swo talatala Solly Makamu u ta fika u n'wi kuma la ka YouTube channel leyi ni vulavulaka yona u promote nsimu ta yena misalo ya handleni ka tinsimu ta yena u promote team okay u promote team ta yena na ta tin'wani ta ti artist ende loko a kha endla leswiya swi la ta la ku vito ra yena ri ya kwihi ri ya henhla loko ri ya henhla loko a promo loko ku ri ku fana humesa album swi la ta loko album ya yena hi ta yingisela hi mhaka ku vito ra yena ha ra ha ri kona minon'wini ya hina hi ta yingisela album ya yena hi swona leswi nga ta fika swi endla swi endlaka ku solo makamu a last a karhi wo leha kumbe swi nga ta endla ku solo makamu a last-a nkarhi wo leha music-ini wa Xitsonga xin'wanyana futhi i ku Solly Makamu i munhu loyi a a nga producer ene producer u tlangela vanhu vo tala ngopfu music mhisa luya u tlanga music wa gospel-e u tlanga na ta ta ta muzavalazo u tlanga tlanga tinghoma nghoma to tala mhisa luya so swi endla ku vito ra Solly Makamu ri tshama ra ha ri henhla kumbe hi swona swi nga ta n'wi endla ku a last-a nkarhi wo leha a kha a trend-a music-ini wa Xitsonga hi mhaka ku va ka ku va a ri na vutlhari lebyi kulukumba so solo makamu hi ku ya hi mina un'wana wa munhu loyi hi un'wana munhu loyi a nga ta hanya nkarhi wo lewu music wa yena kha wu tekeriwa nhlokweni hi mhaka ku u promote music wa yena hi tindlela to hambanahambana and a nga a nga langutisananga na swilo swin'we a music wa yena i i i i i ri youtuber solo makama wa actor switori i i u u u fambisa mintirho ya mucato i producer. vanhu vo vo xutaxuta ti-video ma swi twisisi ku solomon ka motratira swo tala ngopfu so u na ndlela ya kahle ngopfu ya ku a nga promota music wa yena misa luya so misa luya solomon kama u ta lasta nkarhi wo leha a music ni wa xitsonga hi timhaka to yelana ta timini nga mi kombisa tona so ni kombela mi subscribe hi matsonga maka ni kombela mi subscribe mi tlhela mi mi viewer mi share na na ti-video ta mina mara na mara mutsonga no share mara matsonga ma ka hina mara ku share ntsena mara no kombela mi share-ra ya matsonga ma ka hina na na khensa na inkomu.